Flwyddyn hyn rydw i yn Frenhines y Sir Benfro ac hefyd yn yn aelod hŷn y Sir. Dwi mwy dwi mor falch flwyddyn hyn i gweitho gyda pump person ffantastig yym sy hefyd yn siarad Cymraeg gyda fi. So nhw yw Angharad Edwards a Carys Griffiths o Llys y Fran, Margaret Simmons o Llawhaden,

So mae'r pump arall yn wneud yn siŵr nawr bod dwi'n siarad Cymraeg trwy'r flwyddyn achos dwi wedi dechrau siarad Cym Saesneg 'da pobl um, ran amla fel mas o habit. So mae fe'n really neis blwyddyn hyn bod y chwech o ni'n gallu siarad um, 'da gilydd yn Gymraeg a um, cael bach o little group ein hun.

Yym, dwi ffili credu pa mor gloi mae'r ar- amser wedi mynd erth Ebrill, ond dwi'n edrych mlan i cwrdd â Rand a pob un nawr yn yr wsnose nesa i ddarglan a rhywbeth yym ma' pob aelod yn clu cymeryd rhan yn o dde- oedran ddeg oed lan i dau ddeg chwech yn trial dod nôl ar fun element ma' nhw'n cael ei galw yn YFC. Yym, hefyd dwi'n edrych mlan i yn cadw fynd da'r traddodiaeth bod y Frenhines, Moronydd a Llysgennydd yn helpu rhedeg y diwrnod yr Eisteddfod yn y sir. Mae, de- dechreuodd e ddwy flynedd nôl bod ni yn rhedeg y diwrnod a helpu mas gyda trefnu fe i gyd so dwi'n g- gobeitho a edrych mlan i helpu neud y diwrnod 'na yn sbeshal hefyd. Yym ond wrth gwrs. Yy be sydd dwi'n edrych ymlaen y gore i yw i'r Queen's Balls yn Rhagfyr. Yym dwi'n edrych ymlaen i dansio a wrth gwrs yfed bach gormod siŵr o fod a cwrdd a gyda yym pobl yym Llys Gynnig a Frenhines llu- yym Sir Gâr ac Sir yym Gy- Ceredigion. Yym ma' fe'n neis i ffindio ffrindie nywi ac yym dwi'n ho- gobeitho by' ni'n ca'l lot o hwyl i gyd. Yn dod mewn i flwyddyn nesa, bydd e ddim yn hir iawn est bod yn ni'n rhoi mlaen i pobl newydd, ond dwi'n gobeithio erbyn diwedd y flwyddyn bydd ni wedi gwneud fundraising i codi arian am y sir ac i ac dod mlaen ar y fent i ni cael hwyl a cael pob aelod yn interested ynddo fe.
Chwaith, Iawn, Ffion Phillips ydw i, aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc Hermon, Sir Benfro a Chymru. Yym, ar y funud, rwy'n Gadeirydd yy Fforwm Ieuenctid y Sir ac yn forwyn yn rhan o'r tîm o forwynion yym sydd gan y Frenhines, Nerys Roberts a'r Llysgennad, Siôn Midway. siom yn dweud Rees. Yn rôl ni fel mae'r olwynion yw i fod yn lysgenhadon i'r mudiad, ch'mod, sdim byd well na clywed wrth pobl yym sydd yn elwa eu profiadau nhw a sydd a ma' fe fe- yn anrhydedd felly i fod yn forwyn achos yy dim jyst gwisgo ffrog cert ar yy diwrnod rali yw'r swydd ch'mod ma' lot o bethe tu cefn y llwyfan ni'n ni'n neud, 'yn ni'n yym codi lot o arian drwy gydol y flwyddyn, digwydd fod i ni newydd i'r rôl, felly dydyn ni ddim 'di neud gymint a 'na eto, ond ma' 'na drafodaethe dwys ar y gorwel ar gyfer beth 'yn ni'n mynd i neud. 'Yn ni'n trefnu dawns ym mis Rhagfyr ar gyfer yr Frenhines er mwyn dathlu ei llwyddiannau hi ar Llys Genarth, ac i ddathlu'r mudiad mewn ffordd, oherwydd yr holl waith caled ma' pawb o fewn y mudiad yn ei wneud dros y flwyddyn. Yym, eleni, i ni yn dîm o yym chwech sydd yn siarad Cymraeg, y tro cyntaf i hwnna ddigwydd yn Sir Benfro ers blynydde maith, felly yym i ni gyd, fel y'ch chi'n lled dychmygu, yn teimlo'n angerddol iawn dros yr iaith Gymraeg. Yy, dwy flynedd nôl, nath yr Frenhines Katie Davies gyflwyno bod yr morwynion a'r Frenhines yn neud mwy o fewn y sir, Felly'n arwain yr Eisteddfod, yn arwain cystadlaethau, ac felly i ni mynd i gadw'r traddodiad 'na i fynd eleni, a sicrhau ein bod ni'n cael ein gweld fel modelau rôl dwyieithog o fewn y sir. Shwmae, Nia George ydw i a fi yw trefnydd y Ffermwyr Ifanc Sir Benfro. Hoffwn i enwebu Nerys Roberts, Brenhines y Sir, Carys Griffiths, Angharad Edwards, Ffion Phillips a Marged Simons, Morwynion y Sir, a Siôn Midway Rees, sef Llysgennad y Sir. Eleni, mae'r tîm Brenhines a Morwynion a'r Llysgennad yn hollol yym Gymraeg i haith o ran ma' nhw'n Gymry Cymraeg i gyd sy'n beth ni heb gael yn y sir ers sawl blwyddyn a ma' fe'n beth neis i weld ac wrth gwrs ma' 'na ychwanegiad o fachgen yn y criw yym yn rôl Siôn fel llysgennad y sir. Teimlad yr aelode oedd nad oedd y bechgyn yn cael digon o gyfle ac er nad oedd e'n sôn yn y rheole am rheidrwydd i fod yn ferch, oedd yr enw yn hala bobl i feddwl te bod raid i chi fod yn ferch i drial am am fod yn forwyn neu fod yn frenhines. Felly penderfynodd yr aelode i greu rôl newydd o llysgennad y sir i gefnogi gwaith y Frenhines a chefnogi'r Brenhines a'r Morwynion drwy'r flwyddyn. Yym a dyma'r flwyddyn gynta iddo fe ddigwydd a maen nhw'n griw bwrlymus, yy llawn syniade a yym criw sy isie gweld newidiade a datblygiad o fewn y sir o ran yr iaith, o ran y digwyddiade i ni'n neud, o ran y gweithgaredde i ni'n gynnig a hyd yn hyn maen nhw wedi bod yn weithgar iawn fel tîm yn cefnogi yn unrhyw ffordd maen nhw'n gallu. Er enghraifft, mae yna um, mae yna tractor yn gyda ni nawr yn dod lan a maen nhw'n mynd i fod yn flaenllaw iawn yn gwneud yn siŵr bod pawb yn cael i bwydo a yn cefnogi swyddogion eraill y, lli, y sir yn gwneud uh, siŵr bod y diwrnod yn lwyddiant. Maen nhw hefyd yn, yn awyddus iawn i gario ymlaen y gwaith da dechreuwyd llynedd gan Alice a'r tîm yym drwy cymryd rhan yn arweiniol mewn digwyddiadau megis yr Eisteddfod a hefyd mae 'na syniadau ar y gweill yym i fynd allan i ysgolion i werthu neges y ffermwyr ifanc i ddarpar yym aelodau a dangos i bobl nad oes rhaid i chi fod yn ffarmwr neu o gefndir amaethyddol i fod yn rhan o'r mudiad gwych sydd gyda ni. Yym, felly, maen nhw'n weithgar iawn, ac wrth gwrs, mae cael tîm yym hollol ddwyieithog yn wneud bywyd dipyn yn haws pan y'ch chi'n treial trefnu digwyddiadau neu pwy i hela neu pwy i ofyn i fynd i ryw gyfarfodydd ac yn y blaen. Felly, maen nhw'n yy griw da iawn a ni'n edrych mlaen i weld beth byddan nhw'n dod lan gyda yn y flwyddyn sydd i ddod.
Dwi mor falch blwyddyn hyn bod y chwech o ni'n gallu siarad Cymraeg gyda'i gilydd ac bod ni'n gallu hyrwyddo'r iaith drwy'r mudiad i pob eiliod.